Eigentlech eng Frechheet, well de Georges Mischo ass d'Sproochrouer vum Patronat. Souguer de Luc Frieden ass e bësse schockéiert, well e seet, et gëtt ëmmer méi schlëmm, mir hunn ëmmer méi riets Regierungen an Europa, an der Europäescher Unioun, an déi sinn dann ëmmer méi pro-Israel. Mee dat heescht awer nu strictement guer näischt méi. Dass d'Gesetz.
Den David Wagner an ech, de Marc Baum, ënnerhalen eis an dësem Podcast iwwert aktuell politesch Sujeten, wéi mir se gesinn, wéi mir se erliewen. An der drëtter Episod geet et ënner anerem ëm eis Ausenanersetzung mat dem Ausseminister Xavier Bettel an eiser grousser Affektioun zum Patronsminister Georges Mischo. David, mir hunn en. Ausseminister, deen ee ganz wéineg zu Lëtzebuerg gesäit. Du hues scho virun, ma, bal zwee Méint eng Heure d'actualité gefrot. Se ass bis elo nach net drukomm. Elo hu mer awer versprach kritt, datt Mëtt November et dann endlech esouwäit wier. Wat, ëm wat geet et genee doranner? Majo, am Fréijoer hate mer jo eng gréisser Debatt an der Chamber, ënnert anerem iwwert d'Unerkennung vum palestinensesche Staat. An do hat jo de Xavier Bettel Gesot, e wier der Meenung, datt dat zur Zäit näischt gi bréngen an hie géif eng grouss Strategie ausschaffen, wou nach aner Länner, ënnert anerem Frankräich, géinge matmaachen. An da kéim en an zwee, dräi Méint zréck, fir Bescheed ze soen. Bon, an dunn no der Summervakanz, do waren déi zwee, dräi Méint ofgelaf a mir hunn dann decidéiert, eeben eng Heure d'actualité ze froen. wou dann iwwert dee Sujet, d'Unerkennung vum palästinensesche Staat, an der Chamber soll diskutéiert ginn. Problem ass deen, mir waarden nach ëmmer, also si hätt solle stattfannen viru Kuerzem, dat ass ofgesot ginn, well de Xavier Bettel net zu Lëtzebuerg ass, an normalerweis misst se dann Mëtt November Äh, stattfannen an der Chamber. Mhm. Datum kennen wir net genau. Mais voilà, dat ass dann äh, do wäerte mer da gesinn, äh, wéi d'Regierung sech wäert positionéieren. Allerdings kann een domadder rechnen, dat äh, d'Regierung nach ëmmer der Meinung ass, äh, dat huet jo de Xavier Bettel och um Radio gesot, nach ëmmer der Meinung ass, dat äh, datt et zur Zäit anscheinend kee Sënn mécht, fir de Staat vu Palestina unzëerkennen. Verschidde Leit hu jo gemengt, eng Unerkennung vu Palestina, da wier de Problem geléist. Ech wëll just drun erënneren, datt Spuenien, Slowenien, Irland, Norwegen dat elo viru Kuerzem gemaach hunn. Et huet guer näischt geännert, awer näischt. An dat ass dat, wat ech deemools och gesot hunn, Symbolik ass vläicht flott, mee et ännert näischt fir déi Leit, déi am Moment a Palestina stierwen. Jo David, ass dat da just Symbolpolitik? Ass Vëlkerrecht dann just symbolesch oder mengs de net datt et awer wierklech och méi derhannert wier wann een de palestinensesche Staat giff unerkennen? Also op jiddwer Fall giff et de Palestinenser hëllefen. Dat wat de Xavier Bettel seet mécht jo de Geck mat de Leit respektiv mat de Länner déi Palestina unerkannt hunn. Et gi jo eng Partie Länner, déi dat gemaach hunn an Europa, Irland, Spuenien, etc. An e seet, a Slowenien, an e seet, dat huet guer näischt bruet. An déi Leit hätten all geduecht, dat géif all Problem léisen. An do muss ee soen, et huet ni ee gesot, datt d'Unerkennung vum Staat Palestina d'Problemer géif léisen. Dat huet kee gesot. An dofir verstinn ech och net, wann een dohinner geet a mécht e bëssen de Geck doriwwer, Ma dono anerersäits seet en awer, wëll d'aner Länner dovun iwwerzeegen. Wann s de selwer net un deng eege Saach gleefs, da funktionéiert dat natierlech net. Nee, an dass dass net just Symbolpolitik, natierlech missten aner Saache geschéien. Ech mengen, et hänkt villes vun den Amerikaner of, muss een dat awer einfach soen. Dat ass de gréissten Alliéierte vun Israel. A wann d'Amerikaner iergendeng Kéier soen, voilà, mir finanzéieren är Arméi net méi an aner Saachen net méi, dann. wäert sech d'Saach e bëssen änneren. Aplaz ëmmer nëmme mam béise Fanger ze weisen an ze soen, dat doten, dat ass awer e bësse schlëmm, wat Der maacht, dat ass Symbolpolitik. An dat ass jo och dat, wat den Bëttel mécht. An et muss een awer och soen, wa bis Palestina als richteg Staat unerkannt ass, dann si mer awer trotzdeem och an enger anerer Situatioun an deem Sënn, ganz dovunner ofgesinn, datt et vläicht eng, weider Ambiance schaaft weltwäit, mee da si mer och an der Situatioun, datt en offiziell unerkanntene Staat besat ass, militäresch besat ass an och e richtegt Recht huet, och sech esouguer ze verteidegen. Also da si mer an enger ganz anerer Situatioun an den Aggresseur, dee kann awer och laut internationalem Recht condamnéiert ginn. De Problem ass jo och deen, datt d'internationaalt Recht amgaangen ass, komplett, sech a Loft opzeléisen an an dat ass e ganz geféierlecht Spill allgemeng gesinn. Wéi gesäis du et dann? De Luc Frieden an Xavier Bettel si jo Meeschter doranner fir keng kloer Aussoen ze maachen an dat lescht wat elo komm ass, datt fir eng gemeinsam Aktioun mat anere Länner, notamment eisen Nopeschlänner, ze maachen. Wat mengs du wat dovunner ze halen ass? Gëtt ëmmer méi komplizéiert.
De Luc Frieden huet et selwer gesot an enger Kommissioun d'lescht Woch, no engem Conseil, wou u sech net gesot kéint ee sech och virstellen, datt eng Benelux-Unerkennung kéint stattfannen, just datt de Problem, well d'Belsch ass jo där Solutioun ni zou gewiescht, nach ëmmer net D'Hollänner och net ëmmer, mee elo komplett. Elo ass et eriwwer. Déi nei hollännesch Regierung, déi och vu de Rietsextremen, déi och dobäi sinn, déi wëllt näischt méi dovunner héieren. Et kéint een och iwwer Frankräich schwätzen, wou elo eng nei Regierung do ass, déi wäert sech nach manner beweege wéi déi viregt. Also souguer de Macron ass an der Tëschenzäit méi e bësse méi oppen, wéi seng eege Regierung, déi hie selwer net méi richteg kontrolléiert. Jo, dat heescht, bon, elo ass erëm net den Zäitpunkt. Et freet ee sech, wéini den Zäitpunkt ass, well, däerf een net vergiessen, mir hate jo och, deemools war nach de Serge Urbany an der Chamber, eng Motioun deposéiert 2014 fir d'Unerkennung vum palestinensesche Staat. D'Sozialisten haten och eng deposéiert, sinn och ugeholl ginn. An duerno, dat ass elo zéng Joer hier, gouf ëmmer gesot, dat ass net de richtegen Zäitpunkt. Dann ass ni den richtegen Zäitpunkt do an dat mécht guer kee Sënn.
Wat mengs de dann, wat seriöerweis misst geschéien, fir datt dee Konflikt endlech ophält? Nieft der Unerkennung vum Staat Palästina, mee de Konflikt weit sech ëmmer méi aus. Entretemps ass de Libanon, dee permanent ugegraff gëtt. wou dann en eigentleche Failed State eng islamistesch Miliz zeréckschéisst. Dat heescht, de Konflikt fänkt un enorm Wellen ze schloen an et sinn ëmmer méi Onschëlleger, déi stierwen. Wat kéint da wierklech oder wat misst Denger Meenung no geschéien, fir wierklech e Ceasefire, also dat wat mär ëmmer froen, fir datt dee kann stattfannen? Mä wat ëmmer gesot gëtt, dat ass, datt bei de Palästinenser wéisst ee jo net méi mer, wou den Interlocuteur wier. Da hues de engersäits d'Hamas, déi u sech zënter 2006 Gaza kontrolléiert, no engem Putsch och, si haten d'Wahle gewonnen, mee duerno hu se einfach geputscht, an an der Westbank huet een nach ëmmer déi palästinensesch Autoritéit, gefouert vum Mahmoud Abbas, also déi Fatah, éischter d'Sozialdemokraten déi do d'Soen hunn, mee se hunn näischt méi ze radetten. An Mahmoud Abbas ass komplett um Enn an si sinn och korrupt an si hu keng Autoritéit méi. Duerno, et gëtt eng Léisung, mir hunn dat schonn e puer Mol ugeschwat, et gëtt den. Den Marwan Barghouti, deen sëtzt zënter iwwer 20 Joer am Prisong, deen gëtt vun der ganzer Palestinensescher Populatioun u sech unerkannt. Hee war ëmmer an der Fatah an ass rausgaangen. Heen giff souguer et fäerdeg bréngen déi verschidden Komponenten an der Palestinensescher Gesellschaft hannert sech ze bréngen. Et kéint och eng demokratesch Legitiméierung hunn, An dann kinnt en op Aenhéicht och mat den Israelien verhandelen. Mee e sëtzt am Prisong an e gëtt nach ëmmer net fräigelooss. An dat ass ee Problem. An do misst een Drock maachen, wéinstens och fir dee fräizeloossen. An bon, an dat ass eben de Problem, et hänkt wierklech vun de westleche Staaten u sech of, déi déi wierklech eppes ze soen hunn. An dann dat Zweet, doriwwer muss een awer och kënnen diskutéieren, dat si Sanktiounen och. Et kéint net sinn, datt Israel net sanktionéiert gëtt, an do gëtt et en Accord de coopération an och commercial tëscht der Europäescher Unioun an Israel. De Problem ass deen, fir deen op Äis ze leeën, wat schonn eng Kéier geschitt ass, 2002 mengen ech, brauchst eng Unanimitéit am Conseil, an déi gëtt et net. An et gëtt ëmmer méi schlëmm, a souguer de Luc Frieden war an der Kommissioun e bësse schockéiert, souguer de Luc Frieden war e bësse schockéiert, well e seet, Gëtt ëmmer méi schlëmm. Mir hunn ëmmer méi riets Regierungen an Europa, an der Europäescher Unioun, an déi sinn dann ëmmer méi pro-Israel. Dat heescht, voilà, an et hänkt u sech och nëmme vun engem of, a soulaang den Orban och do sëtzt, bon, mee duerno kéinten och d'Länner unilateral och virgoen a soen, zum Beispill Betriber, déi an der Westbank sinn oder vläicht souguer an Israel sinn, déi sollen eben Déi sollen eben do keng Aktivitéite méi hunn. Voilà, an do gëtt eng ganz Panoplie vu Saachen, déi ee kéint maachen, fir Drock auszeüben. Also et ass scho méiglech. Mä ech mengen, d'Debatt geet virun a mir wäerten net ophalen, do probéieren, Drock ze maachen am Interêt vum Droit international, am Interêt effektiv vun de Leit. An ech mengen, et kann ee just soen, oder d'Leit, déi eis nolauschteren, invitéieren, sech vläit déi Chamberssëtzung unzelauschteren a mär wäerten op jidde Fall och d'nächst Kéier dorobber zrëckkommen. Jo. Oh David, du kriss elo d'Wäissheet vun der Woch. Jo, wëlls du se opmaachen? Nee, maach du se léiwer op.
Lies mer se vir, ech ginn ze vill nervös. Aha.
Also, ech si kee Sproochrouer vun de Gewerkschaften nach vun de Patronen, mee ech si Member vun der groussherzoglecher Regierung. Invité vun der Redaktioun den 21 Oktober an natierlech eise grousse Frënd, de Georges Mischo. Tja, de Georges Mischo. Also, de Georges Mischo huet et wierklech fäerdeg bruet, aus engem Schwelbrand, deen elo schonn zënter Wochen a Méint am Gaang ass, e Flächebrand ze maachen. Et huet alles domat ugefaangen, datt e probéiert huet am Comité permanent pour le travail et l'emploi, dat ass en Organismus vun der Tripartite, wou Gewerkschaften, Patronat an eben d'Regierung zesummesëtzen a wou déi grouss gesellschaftlech, gewerkschaftlech, patronal, Aarbechtsrelatiounsfroen diskutéiert ginn. An de Georges Mischo wollt am Fong näischt anescht maachen, wéi de Gewerkschaften hiert existenziellt Recht fir Kollektivverträg ze verhandelen, fir dat auszehielegen. D'Patronat huet natierlech massiv an d'Hänn geklappt an d'Gewerkschaften hunn dat eenzegt gemeet wat se konnte maachen, nämlech sinn opgestan an hunn gesot, ma da maacht äre Match ouni eis. Dann ass d'Tripartite, de Sozialmodell, deen och soziale Fridden ëmmer bedeit huet, dann ass deen eriwwer, wann d'Regierung dat do wierklech wëll. Duerfir ass dat wat d'Wäisheet vum Mount ass wierklech eigentlech eng Frechheet, well de Georges Mischo ass d'Sproochrouer vum Patronat an en ass sécher net d'Sproochrouer vun de Gewerkschaften. E probéiert awer esou gutt d'Sproochrouer vum Patronat ze sinn, datt d'Patronat och elo ufänkt lues a lues kal Féiss ze kréien, Well se awer eigentlech mat deem Tripartite-System och d'Patronat bis elo relativ gutt gefuer ass, et si wéineg Streike ginn, wéineg Aarbechtsnidderleeungen, de Klassekampf ass ganz gedam um Verhandlungsdësch iwwer de Wee gaangen. Wann een dee Modell opgëtt, da riskéieren d'Patronen och eben Aarbechtsnidderleeungen an eng ganz aner Form vu Konfrontatioun a vun Ausenanersetzung. An duerfir huet en an där Hinsicht vläit Recht, datt esouguer d'Patronat elo ufänkt ze soen, oh dat do ass awer Dat do ass awer elo e bëssen décke. An ech mengen, wat ee vläit derbäi soe kann oder derbäi soe muss, ass, Bis Kollektivverträg ze verhandelen ass esou wichteg oder ass fir d'Gewerkschaften esou wichteg, well et geet eben drëm, datt et net individuell Personaldelegatiounen an engem Betrib sinn, déi an engem Aarbechtsverhältnis direkt mat hirem Patron stinn, an Aarbechtsverhältnis heescht ëmmer e Subordinatiounsverhältnis, ma déi sinn natierlech ganz schwaach fir Saachen ze négociéieren, fir Saachen auszehandelen, well se ëmmer riskéieren de Kierzeren dobäi ze zéien an ëmmer riskéieren, datt se vum Patron op eng direkt oder indirekt Aart a Weis bestrooft ginn. Duerfir ass et wichteg, datt d'Gewerkschafte fir d'Leit Saachen négociéieren. An déi Propos vum Georges Mischo besteet eigentlech just doranner, datt déi. zwou grouss national representativ Gewerkschaften, OGBL an LCGB, net méi sollen exklusiv d'Recht hunn, dat ze négociéieren, mee datt elo all Personaldelegatioun dat Recht soll hunn. An dat bedeit fir déi ganz Gewerkschaftsbewegung eng enorm, eng enorm Schwächung.
Jo, an en argumentéiert jo och domadder, datt bei de leschte Sozialwahlen 56 Prozent vun den Delegéierten neutral wieren, also weder am OGBL nach am LCGB. versicht esou domadder d'Gewerkschaften u sech ze delegitiméieren. Jo, an dobäi muss een awer wëssen, datt déi Zuel stëmmt zwar objektiv, just den OGBL an LCGB sinn natierlech an deene, virun allem an deene ganz grousse Betriber si se, si se vertrueden. Dat heescht, si vertrieden duerchaus méi wéi déi 44 Prozent vun de Salariéen, also wäit méi wéi d'Halschent vun de Salariéë gi vun hinne vertrueden. An mer wësse jo och, Personaldelegatioune ginn et iwwerhaapt eréischt a Betriber mat méi wéi 15, 15 Beschäftegten. An et si ganz vill kleng Betriber, wou just driwwer sinn, 20, 25 Leit, déi do, déi do schaffen, déi, wou den OGBL, un LCGB, nach kee Fouss an der Dier huet oder déi nach net eng gewerkschaftlech Vertriedung hunn. An et ass wichteg, datt déi och kënnen vum LCGB a vum OGBL vertruede ginn, well soss riskéieren se bäi esou enger klenger Delegatioun vun hirem Patron wierklech, wierklech de Kierzeren ze zéien. An eis Spriecherin Carole Thoma huet et, mengen ech, zimlech gutt op de Punkt bruet, andeem gesot huet, déi sougesant neutral Vertrieder sinn am beschte Fall sinn et Leit, déi et gutt mengen an déi awer net d'Moyenen hunn, Well du fir esou eppes ze négociéieren, du muss jo, du muss jo wierklech dat ganzt Aarbechtsrecht kennen, du bräichs juristesche Bäistand, déi net d'Moyenen hunn an déi et awer gutt mengen. Oder et si Leit, an dee Phänomen gesi mer och ganz staark, déi vu sougenannte Giel Lëschten, dat heescht Lëschten, déi vum Patron zesummegestallt sinn, dat heescht dem Patron seng Fifien kréie gesot, hei wann ech glift, mell du dech elo fir d'Personaldelegatioun-swalen An da gi mir eis schonn eens. An och dat ass net am Intérêt vun de Beschäftegten. An duerfir ass et esou wichteg, datt mer eng staark Kollektivvertragsgesetzgebung hunn. Elo ass et awer och esou, datt op europäeschem Niveau d'Europäesch Kommissioun eng Direktiv erausginn huet, wou seet, ma mer musse kucken, datt mer an Zukunft 80 Prozent vun de Salariéë solle Kollektivverträg hunn. An dat ass deen ee Volet vun där Direktiv. An deen aneren ass de Mindestloun. Och beim Mindestloun, de Georges Mischo, Patronatsvertrieder, seet, do gi mir iwwerhaapt net drun. De Mindestloun ass zu Lëtzebuerg héich genuch, wat objektiv falsch ass, well e läit ënnert der Aarmutsgrenz. Mee de Georges Mischo, wat d'Kollektivverträg ugeet, ass elo deen, deen dohinner geet an eigentlech géint d'Logik vun där Direktiv déi vum fréieren Aarbechtskommissär, dem Nicolas Schmit, vun engem Lëtzebuerger ausgeschafft ginn ass, deen all déi Prinzipien, nämlech datt et d'Gewerkschafte sinn, déi negociéiere sollen, probéiert probéiert z'ënnerhielegen. Et ass jo och esou, et gëtt en Avant-projet de loi u sech och, dee vum Mischo ausgeschafft ginn ass an deen elo och ëffentlech ass u sech, oder?
Also et gëtt e, et gëtt e Projet de loi zu dem Mindestloun, wou awer eigentlech de ganze Projet de loi do just doranner besteet ze soen, et ass alles tiptop zu Lëtzebuerg, et ass alles an der Rei. An da gëtt et awer esou en, dat ass nach kee Projet de loi, mee dat, dat nennt en en Avant-projet de plan d'action. Ah jo.
An an deem Avant-projet de plan d'action, dat ass deen, deen hätt sollen do an deem CPTE diskutéiert ginn, Do steet eben dran dat, wat ech elo beschriwwen hunn, nämlech datt muss gekuckt ginn, datt och neutral Personaldelegatioune kënnen Kollektivverträg négociéieren. Wann dee Saz esou bliwwe wier, wéi et war, da wier iwwerhaapt keng Diskussioun gewiescht. Mee hei ass elo op eemol ugefaange ginn, eng Surenchère ze maachen, wou ech och net weess, firwat datt, fir eis dohinner ze stellen, fir mech oder den Här Mischo, ech weess net ween, dohinner ze stellen als ech weess net wat. An dat ass dat dee Wee, dee si mer eben net matgaangen. De Marc Spautz ass net zefridden, wéi mer héieren hunn. D'lescht Woch hat d'Djuna Bernard vun deene Gréngen eng Motioun deposéiert zu de Kollektivverträg an do ass och e bëssen dat Pefferkär dobäi dozou geluecht. Kanns eis e bëssen erzielen, wéi dat ofgelaf ass? Maja, d'Djuna Bernard vun deene Gréngen hat eng Motioun eben deposéiert zu de Kollektivverträg a wou no deem Eclat, dee geschitt ass, wou gesot ginn ass, ma mär als Chamber invitéieren d'Regierung, fir ebe ganz kloer ze soen, datt d'Gewerkschaftsrechter net solle beschränkt ginn. Dorops hin huet csv da Propositioune gemeet, fir dat ëmzeformuléieren. An, bon, dat wor d'Eclat, wollten se eraushuelen. An no den Diskussiounen, bon, enfin, mäi Gott, et war awer en Eclat, hein. Mee dat war mol net esou schlëmm. Et war méi schlëmm, datt se gesot hunn, Jo, mer hätte gär, datt, déi Aarbecht, d'Roll vun de Gewerkschaften an de Kollektivverträgsverhandlungen unerkannt gëtt. An du hunn ech geduet, mee dat, dat heescht awer nu strictement guer näischt méi. Dat ass d'Gesetz. Dat ass d'Gesetz.
Also dat, wat een, wat een misst maachen, fir an deenen Diskussioune Kloerheet ze schafen, dat ass ze soen, mee déi exklusiv Roll vun den national representative Gewerkschaften, also OGBL an LCGB, well soss brauche mer keng national representativ Gewerkschaften. An dat Wuert exklusiv, wou dann och d'LSAP an déi Gréng mat averstane ware fir dat bäizesetzen, wat ech da gefrot hunn, nodeems d'CSV et verwässert hat, war dann dat, wou d'CSV net eens ginn ass a wou de Marc Spautz zu Recht gesot huet, Hee weess net wat. Ech mengen, en huet dat awer éischter op d'Politik vun der csv bezunn, wéi op dat, wat mär probéiert hunn ze maachen. Mir hu probéiert, Kloerheet ze schafen, nämlech déi national representativ Gewerkschafte sollen do dat kënnen exklusiv négociéieren. A si hunn dat erëm eng Kéier a Fro gestallt. An dorops hin kann ech just soen, Mee elo ass d'Kaz aus dem Sak. Där hätt d'Méiglechkeet gehat, fir Kloerheet ze schafen. Där hutt decidéiert, net op dee Wee ze goen. An déi Ausenanersetzung wäert elo wäert elo riit viru goen, well, weess de, esou, et si jo dräi Saachen eigentlech elo geschitt, dee Flächebrand, vun deem ech geschwat hunn, dat ass engersäits deen Eclat iwwer Kollektivverträg, zweetens de Mindestloun, wou näischt geschitt, an drëttens d'Sonndesaarbecht, déi elo soll generaliséiert gi vu véier op aacht Stonnen am Commerce. Ass a schon en richtege Clusterfuck wat de Georges Mischo do färdeg bruet huet innerhalb vun ganz ganz kuerzer Zäit. An dat ass och eppes wou een gesäit wéi wichteg Kollektivsvertragsverhandlungen sinn, well am Moment schon hues de eng 80 Betriber am Commerce hei am Land wou méi wéi aktuell virgesinn, véier Stonne sonndes kënne schaffen. Mee dat ass awer wichteg, datt d'Gewerkschaften dat iwwer Kollektivverträg kënnen negociéieren, well doduerch kënne se méi wéi de gesetzleche Minimum fir d'Salariéen erausschloen, soit datt d'Salariéen e bësse méi Congé hunn, soit datt se nach e bësse méi an der Pai hunn. An dann ass et elo scho méiglech, sonndes méi wéi véier Stonnen ze schaffen. A wann dat awer elo erausgeholl gëtt, duerch doduerch, datt d'Sonndesaarbecht generaliséiert gëtt, mee da sinn all déi, déi elo schonn an deene grouse Betriber hei zu Lëtzebuerg, Cactus, Auchan, dee Sonnde schaffen an déi awer eng kleng Vergënschtegung doduerch hunn, déi d'Gewerkschaften iwwer Kollektivverträg négociéiert hunn, déi hunn alles verluer. An all déi aner, déi nach net wëllen oder déi keen, wou. wou d'allgemengt Gesetz gëllt vu 4 Stonnen, déi ginn och bäi d'Lisette gelooss, well déi mussen dann elo bis zu 8 Stonne sonndes schaffen. A weess, an där Diskussioun, wat mech am meeschte rose mécht, ech hat elo viru puer Deeg de Luc Frieden um Radio héieren, dee gesot huet, ma jo, ech weess net, wat d'Gewerkschaften hunn, well et ass jo esou, mär als Regierung, mär wëlle jo just dat maachen am Interêt vun de Salariéen, an d'Salariéë wëllen alleguer sonndes méi laang schaffen. Wou ech wierklech muss un de Kapp fueren a soen, et gëtt eng LISER-Etüd vu virun zwee Joer, aus där ganz kloer ervirgeet, datt 80 Prozent vun de Salariéë sonndes net wëlle schaffen, déi sonndes wëlle Fräizäit hunn, kënnen hir Zäit mat hirer Famill verbréngen. Dat ass dat eent. Dat heescht, dat eenzegt, wat et objektiv gëtt, dat ass, datt d'Leit soen, Mär wëlle sonndes eigentlech net méi schaffen. An dat Zweet ass, wann een am Interêt vun de Salariéë wéilt virgoen, Ma da schwätz emol mat de Representantë vun de Salariéen an da schwätz emol mat de Gewerkschaften. A genau dat ass net geschitt an dat wäert ee vun deene grousse Sozialkonflikter ginn, déi mir an den nächsten a Wochen hei zu Lëtzebuerg wäerten hunn. An ech hoffen, an ech sinn do awer gudder Déng, datt d'Gewerkschaften och am Ment sinn, wierklech seriö ze mobiliséieren, well et ass eng vun deene, vun deene wierklech gréissten Attacken, wéi de President vum LCGB gesot huet, op d'Lëtzebuerger Gewerkschaftsbeweegung zënter Joerzingten. Ech géif souguer soen, dat eenzegt, wou s de et historesch vergläiche kanns, ass de Versuch vun der Duerchsetzung vum Maulkuerfgesetz.
An et kann een dovunner ausgoen, datt souwuel Mischo wéi och Friden, d'Gewerkschaftsbewegung och ënnerschätzen an iwwerhaapt, oder éischtens huet een och den Androck, datt se iwwerhaapt d'Aarbechtswelt guer net kennen, wat jo vläicht och kee Wonner ass. Nee, et ass kee Wonner, well, bon, enfin, géint ee lo polemesch soen, hunn déi Leit schonn enker geschafft. Also deen ee behaapt, e wier CEO, dat war en ni, hein, e war nach ni a sengem Liewen CEO, hein. En huet iergend zwee Joer fir d'Deutsche Bank geschafft, dono ass e gelantert ginn a bäi senge Kollege bäi der BGL ënnerkomm, iert en da lo gemengt huet, misst CEO vum Lëtzebuerger Land ginn. Also do muss ee wierklech soen, sinn dat déi Leit, déi wierklech d'Suerge vun deenen, déi 40 Stonnen all Woch musse schaffen, ënnert net ëmmer einfache Konditiounen, mat engem Salaire, dee ganz dacks vir an hannen net duergeet, fir deene kënnen ze soen, wat hir Interêtë sinn? Also ech zweifelen dorunner. Mee wat gutt ass, dat ass awer och, datt, wéi s de virdru sos, d'Gewerkschaften, déi mobiliséiere sech an d'Gewerkschafte schaffen och zesummen, ënnert sech an och mat aner Kräften, och politesch Kräften an aner Kräften an der Gesellschaft. Also zougespëtzt kann ee soen, während Joerzéngten hunn d'Gewerkschafte versicht eng Eenheetsgewerkschaft op d'Been ze kréien. Dat ass ganz dacks net zustane komm. Wann ee gesäit, wat Frieden a Mischo am Moment maachen, muss ee soen, si sinn déi beschte Fërderer vun enger Eenheetsgewerkschaft, well d'Gewerkschaften halen am Moment wierklech esou fest zesummen, wéi seele virdrun. Voilà, dann hu se gutt geschafft, immerhin. Se hu gutt geschafft.
Ob se an hirem Interêt gutt geschafft hunn, ass eng aner Fro. Voilà, David Mock, d'leschte Podcast hat mer driwwer geschwat, iwwer. iwwert d'Loyeren an iwwert déi geckeg Reegelung, datt elo d'Agencë fréier gedeelt ginn tëschent dem Locataire an dem Proprietär, onofhängeg dovunner, ween d'Agence beoptraagt huet. Du has festgestallt, oder et ass eis insgesamt zougedroe ginn, datt sech d'Agencen awer nawell net drunner halen. Dorop sinn elo mär. D'Kommissioun zesummegeruff an wat ass do, wat ass do erauskomm? Majo, d'Kommissioun ass endlech zesummekomm an Dir konnt en och nokucken, well si war am Livestream, si ass nach archivéiert. A mir wollten eebe wëssen, nodeems mer och eng Question parlementaire gestallt haten, mee mir kruten duerno och nach aner Reaktiounen, wou mer vläicht nach gesot kruten, datt nach aner Tricker gemaach ginn vun den Agencen, also net just, datt se d'Gesetz net respektéieren op de 50, 50 Prozent, mee datt och sechs Méint Kautioun gefrot ginn oder datt d'Gesetz esou ëmgaange gëtt oder nach nei Honorairen erfonnt ginn, déi ofgewälzt ginn op d'Locatairen. Bon, soit. An, bon, an de. Claude Meisch, De Logementsminister huet eis do geäntwert, en bon, dass en Deelerfolleg ëmmerhin. Also si si sech deem bewosst, awer och am Logementsministère, si sinn och net frou doriwwer. Si hunn eng Expertise juridique gefrot och, wat geschitt, wann eng Agence dat mécht. An jo, do kann awer och um correctionnellen Niveau goen, dat heescht tëschent 250 Euro bis 125.000 Euro Amende. Also eng Amant, déi sech gewäsch huet, wéi de Claude Meisch selwer gesot huet. Dat ass dat Éischt. An zweetens wäert och d'Direction de la protection des consommateurs beoptraagt ginn, fir natierlech Locataire, bah Locataire, potentiell Locataire, also d'Leit sollen informéiert ginn, datt et Gesetzer ginn an datt se och dorobber musse pochen, datt dat Gesetz agehale gëtt. An et soll och méi intensiv solle d'Agencen och informéiert ginn, datt se d'Gesetz solle respektéieren, well gouf jo och vun der Chambre immobilière als Reaktioun op eis Fro gouf gesot, jo, mee d'Gesetz ass knapps ee Mount a Kraaft an et muss een de Leit Zäit ginn. Dobäi, mir kruten och eng Reaktioun, eng Mail vun engem Här, deen eng kleng Agence immobilière huet an hie sot, ech hunn dat schonn ëmgesat. Also si wousste Bescheed an d'Chambre immobilière Hiren Job besteet jo och doranner, fir eben déi legislativ Evolutiounen hir Memberen doriwwer ze informéieren, wat och de Claude Meisch hei och gesot huet, also datt ëmmerhin dat, et kéint nach méi wäit goen, an d'Gesetz, Bail à loyer, wäert souwisou nach iergendeng Kéier och reforméiert ginn. Mir haten, also mir wéilten e bësse méi Kloerheet schafen. Mir wëllen zum Beispill de Bestellerprinzip weiderhin, dat heescht net 50 Prozent Frais d'agence, Propriétaire, Locataire, mee 100 Prozent fir de Besteller, deen, deen de Service freet, meeschtens zu 99 Prozent ass et de Propriétaire, an datt ee vläicht och déi Saache mat den Honorairë reegelt, datt ee seet, dat, dat ass interessant, datt mer dat och gewuer gi sinn, well, voilà, et ass, et ass evident, datt Loser, déi iergendwéi wëllen d'Gesetz ëmgoen, dat gëtt et an all Beräich, bon, dat ass ebe sou, an dofir gëtt et jo awer och Eng Chamber, déi dofir soll suergen, fir d'Lächer esou kleng wéi méiglech zouzemaachen an nozebesseren, wann et nach nozebessere gëtt. Voilà, an dat heescht, dat wéilte mer och nach festleeën an deemno wéi och d'Frais d'agence, kéint een och iwwert eng Limitatioun vun de Frais d'agence diskutéieren. Also mir ware souwisou ëmmer dofir. A bon, ech weess net, ob d'Regierung dee Wee wäert goen. Dat ass net aus der Kommissioun erauskomm, ech hunn dat e puermol gesot, mee Ech mengen, dee Wee wëlle se vläicht net goen, mee mir kënne weiderhi dofir suergen, och iwwer Amendementer oder esou, ze kucken, an déi Richtung ze drécke mat anerer, wa méiglech.
Jo, gutt geschafft, David. Mä so, David, déi lescht Chamberssëtzung, 't ass scho elo entretemps esou, datt, Bal bäi all Chamberswoch eng Heure de questions, wou een eng mëndlech Fro ka stellen un d'Regierung. An du häss do eng gestallt zu Google, well mär eppes Interessantes an deemno wéi Geféierleches matkritt hunn. Kanns eis kuerz soen, wourems et do gaangen ass? Jo, et ass an der internationaler Press. Et ass einfach esou, Google huet u sech e Kontrakt gemaach mat enger Societéit, déi kleng nuklear Atom also kleng Atomkraaftwierker hierstellt an déi sollen haaptsächlech benotzt ginn, fir den Energieverbrauch vun der kënschtlecher Intelligenz eben ze boosten, well dat immens vill Energie brauch. A mir wësse jo och, datt am Prinzip, Zu Biissen misst e Google Data Center kommen, huet ee laang näischt dovunner héieren. Den Lex Delles hat gesot, jo dat wier erëm, d'Verhandlunge wiere erëm am gaangen, hätte erëm ugefaangen. Esou jo, do stellt sech d'Fro, vläit wéilt Google jo och datt iergendwou zu Lëtzebuerg sou e klengen Atomkraaftwierk hunn, fir ebe seng Energie ze gebrauchen. An hu mer einfach d'Fro an der. Hors de question gestallt. Wéi gesäit d'Regierung dat? Wësse se Bescheed? An bon, do war de Lex Delles relativ direkt, en huet gesot, si wéisst näischt dovunner, mee op jiddwer Fall wäert zu Lëtzebuerg keng Mini-Atomzentral d'Erlabnis kréien, fir do gebaut ze ginn. Bon, en ass net op d'Fro agaangen, ob et géif bedeiten, datt Google kéint nach Atomkraaft akafen. Bon, dorop ass en net agaangen, vläicht huet en et vergiess. Oder vläit hu se dat och nach wëlles. Mee bon, mir wësse mol nach net esou richteg, wéi et weidergeet mat deem Datazenter. Mer wäerten op jidde Fall de Lex Delles u seng Wierder, déi en da lo viru e puer Wochen an der Chamber gesot huet, erënnere wann et dann eventuell eng Kéier esou wäit ass. Sou, an dann war awer nach déi Geschicht, d'lescht Kéier hate mer och schonn ugefaangen driwwer ze schwätzen, de Xavier Bëttel an d'ONGen. Dat ass keng grouss Liebesgeschicht, schéngt et, he? Guer net.
Et gëtt nach net vill an der Ëffentlechkeet dovunner geschwat, mee zënter datt de Xavier Bëttel ass jo Ausseminister, mee en ass och Kooperatiounsminister, dat heescht en ass och Ministre de tutelle vun all deenen ONGen, déi och am Ausland Projeten hunn, an et sinn ongeféier, et ginn et eng 100 Projeten, an dat ass scho relativ vill, an direkt wou hien Minister ginn ass, do hat hien Entrevuen mam Cercle des ONG an huet hinnen iergendwéi esou eng. Phantasmagoresch Visioune gi vun der Aart a Weis, wéi d'ONGen solle finanzéiert ginn, wéi d'Accord-cadrë solle gefouert ginn, respektiv guer net gefouert ginn. An 't ass ganz wirr an 't ass ganz duercherneen. Enfin, 't ass Gebëttels esou. 't weess een net esou richteg, wat e wëll. An ech muss och soen, mir haten dann schonn zwou, dräi Kommissiounssëtzungen, wou mir awer, mir och, déi Gréng an d'LSAP, mat prezise Froe komm sinn, An dann meeschtens weess de Bëttel net weider an da gëtt en sengen Beamtinnen d'Wuert, déi leider eben musse versichen all déi inkohärent Saachen, déi de Xavier Bëttel wëll maachen, iergendwéi dorobber Äntwerten ze ginn. An jo, bis elo wëssen se net an et ass katastrophal, well de Problem ass deen, Kéint ee laang driwwer diskutéieren, kann een eng aner Kéier dat maachen. Mee et stinn Aarbechtsplazen um Spill. Et si Leit, déi net wëssen, ob se d'nächst Joer nach eng Aarbecht hunn. An dann déi ganz Aart a Weis, déi an deene leschten 20 Joer, wéi d'ONGe sech finanzéieren, funktionéieren, dat Dat ass eng gewësse Success Story. Et ass net perfekt, dat huet ni ee gesot, mee et ass Know-how do an esou weider. An dat gëtt a Fro gestallt vum Xavier Bettel. A mir wësse ganz genau, datt wann ee mam Cercle des ONG diskutéiert, dann ass et Vogel friss oder stirb. An dono, wann en zeréckkënnt an der Kommissioun, Oh nee, mee et ass awer net esou gemengt, mir diskutéieren nach. Ee Beispill awer och, Et ginn eng Dosen ONG'en, déi hunn e Contrat annuel u sech, an dat ass all Joers dann e Projet gëtt da finanzéiert, an am Prinzip ass dann eng Persoun, déi drop schafft. Et hätt scho missten eng Ausschreiwung gemaach ginn, dat heescht de Ministère mécht eng Ausschreiwung, déi ONG'en, déi interesséiert sinn, ginn e Projet eran. Dat ass och Aarbecht, dat mécht een net an zwee Deeg esou, an dat gëtt. Analyséiert an dann gëtt jo oder nee gesot. Déi Ausschreiwung ass nach net komm. Mir sinn Enn Oktober. Dunn ech och d'Fro gestallt an der Kommissioun, wéi soll dat goen, sollen se elo déi Persounen erausgeheien an esou weider. Da krute mer als Äntwert, Neen, mir kucken nach dat ze verlängeren op dräi Méint, well Si wëllen, de Ministère huet am Kapp eng nei Struktur ze schafen, e Comité mixte wou Vertrieder vun allen ONGen oder vum Cercle des ONG dra wier, mat och Vertrieder vum Staat, enfin, et ass nach net ganz kloer, et ass näischt kloer. Déi géife Programmer ausschaffen an déi Leit, déi géifen dann do bezuelt ginn, fir un deene Programmer ze schaffen. De Problem ass, mir sinn elo Enn Oktober. Et ass nach guer net kloer, wéi dat soll ausgesinn. D'ONGe wëllen dat och net, wat mécht guer kee Sënn. An elo gëtt awer scho gesot, dach, déi Leit, déi wäerten u sech bezuelt ginn, fir an enger Struktur ze schaffen, déi et dann net gëtt an déi a Wierklechkeet kee wëll a wou kee richteg weess, och net de Ministère, wéi se soll ausgesinn. Jo, vläicht als Resumé kann ee soen, dat wat mer elo déi lescht Wochen erlieft hunn, dat ass Attacken op d'Gewerkschaften an op d'Salariatsvertrieder. Dat wat mer erlieft hunn, dat ass Attacken op ONGen, ob se zu Lëtzebuerg aktiv sinn, wéi d'Caritas, oder op anerer, déi Projeten am Ausland hunn. Also et ass, d'Zivilgesellschaft, mengen ech, muss sech ganz waarm undinn an ech mengen, datt et och un der Zäit ass, fir Eng Unitéit vun all deenen Acteuren an den, déi d'Lëtzebuerger Zivilgesellschaft ausmaachen, hierzustellen, well ouni Zivilgesellschaft gëtt et keng Demokratie. Genau.
Huet dës Wonnerjacke vun.